Janyňyz sagmy?
Allaha şükür.
Özüň sogmam? Şuma begenjimin çägi ýok da berilem. Öylemi?
Ýa. Elmydama begenip gezsen agam saňa begenip gezmek gowy ýaraşýar. Gowy ýaraşýar. Ýa.
Men şeýle daýym. Şu aktýor bolmagyňa näme sebäp boldy? Merdan şol men özüm bilip mende bar. Dogrymy aýtsam. Ýöne teatrda işlemek maňa nesip etmedi. Işlemediňmi?
Ýok.
Sebäp näme?
Sebäp?
Iki kärim barda meň. Ikinji käriň näme? Toker. Çyndanam? Hawa, altynjy razrýad toker. Eý-weý.
Ýigrimi bäş ýylam stažym bar, mejzi proçim. Şu iki käriň içinde gezim ýördüm, ondan çykdym, oňa girdim, ondan çy. Aý, ýöne medeniýet, sungat, Merdan jan, ony. Saňa aýtmak gerek däldir-de, oňa göz ýetirende hiç geldi bolmaz ol. Magnyt çekip dur diýýäňmi? Çekip dur. Ondan ahyram Neftçiler medeniýet köşki bar şumat täze açy, no, soň açylan şumat şo taýda zähmet çekýän. Bu taýda özümçe öz halk teatr döretdim. Höwesjeň artist oglanjyklary, gyzlary güýjümiň ýetdiginden terbiýe berýän. Negatiw kritikalar bilen araňlaýaly.
Gowy däl.
Kän ýazýalarmy?
Gaty köp ýazýalar. Bu artist bolsun, bagşy bolsun tapawudy ýok. Bir azajyk bir dereje bardygyça negatiw köp bolýan eken.
Negatiw tankytlary haçan duýup başladyň? Negatiw tankytlary Watchik den soňra duýup başladym. I şonda da bir azajyk bir elbetde Myrat Mollaň azaby bilen, Ballymyň azaby bilen. Belli bir derejä bardym i şondanam öň ýogsam negatiwde-de ýok, pozitiwde-de ýok. Ondan diýjek. Tanaýanlar, tanaýan. Hawa. Hawa, doly tanaýanlarym, goňşym, golamym, ýene bir zat, klasdaş, hawa, garyndaşlarym. Sen halaýaňmy? Men halaýan.
Negatiw. Hä, netije çykarmak üçin, конечно, gowy. Hä, ýok, men roluňy halaýan diýýän. Hä. Entek men o barada pikirlenibem göremok özüm. Şeýlemi?
Aý halamarsyň da seni. A olardan hem gerek zat alyp bolýar ýöne ýüz bermedigiňden gowusy ýokda. Meň pikirimçe. Men şu wagt seň pikiriň wajyp maňa. Ýok gowy däl diýdim men. Aram ýok.
Sýomka gidip duran wagty ssenariýadan çykyp tussap tapýan ýerleň. Improwizasiýa diýýän ýerleň bolýadymy? Dogrymy aýdaýyn.
Hemmesem paçti improwizasiýa. Beh.
Aslynda şu düşürýän waýllarymyzda, düşürýän gysga filmlerimizde paçti şto hemmesi improwizasiýa. Nädip men improwizasiýa öwrendim? Şu ýat geçdigim ses bolan. Onuň şu manyny bilýän, teksti bilýän sözlerini unutýanda onuň şu taýda improwizasiýa hökman bolýardy. Onuň şeýtdiribem şu improwizasiýaň ussatlygyny öwrendim diýsemem ýalňyş bolmaz.
Indi Döwletdada aýdalla bildirme rubrikasy. Gaty gyzyklaý şuny. Rubrika bilen-ä diýmek tanşlygyň bar.

Kalbasa çörek barmy? Kalbasa çörek bar. Hmm. Ee, Onda şol neme bolsa self selfie düşüp bolýarmy kaşa kalbasa çörek bilen? Ýokman.
Bolly bolly.
Onda var da deden duzlu kofe de bolsa var ýandan.

Bilýämi, gowakly, ak, ak düwüň nahary bar, bilýämi, o açyl, açyl saçyň. Bar, ha? Hawa.
Ay dädem, dädem fakir. Bay ayttı, bay ayttı, darın son idi, dayının sondan. Ay ütülen tavuk olmasa ol ya, yok ben deme de. Allah.
Kutabe değil mi şunun etine, doğru. Ava kutabe edin.
Ne tane?
Soganyň ýerine bar-a şoňa. E, ýo, soganly me gutaňyz? E, hawa.
Onda zady...
Hawa.
Gyz zady edäýiň zady on şo, gaty görmeseň oň soganyň ýerine alma neme edäýiň da içine. Bolly, bolly da. Sogan, soganly. Saryň gaýnadýaly. Bolly, bolly da. Käşir masalymy ýa sary gaýnatmaly ýaly. Hawa, şe. Zady edä, luç bar-a, tü, tüýjülim, limon ataýyň. Şo limonam saryň neme etýä-de. Boldy doganjy gutapda näçe sany deý. Gutapdan iki sany ne daşdy ýanymda da biri bar oňa da biri maňa da biri. Ýeter mi onsoň şol. Ýeter mi kara diýän.
Aý goý şoňa da bolýa.
Onda bal gugry barmy? Diýen seri çörüň arasyna halos edeýinmi? Hawa onam ediň ýöne aýdym aýtýan balyk bolsa şu balykdanam mara deme gerek da. Sazam çalýa balygymyz bilen.
Nätdi o? Görüň.

Amerikan pulundan ýigrimi manatdan geçmeli dälemi? Bäh! Eý, ýama sizi okadýarlarmy muň gal edip? Doganjym, edeýin şu gülüşiň süýdünden kokteýlam, goýaýyn? Ýöne gara, edil şu bilen, siz bilen gürleşip ugradym-a, agzym kepäp gitdi-ow, näme edäýin? Ýaňky kolajygam bolsa, gawun, gawun, gawun tagamly barmy? Tugun. Bar, bar. Onda gawun tagamly neme napityňyzdan biri gök çay. Boldy. Boldy. Ona mäs şok dada mäs gawun tagamly çay deyin. Ay ikisine de şu yanımdaki hem var da şu şulay da otu da hem de hadi. Ona mä şoňa mäs atsaň nähili bolarka? Mäs atyp görelim mi şoňa? Tamam mäs hem atyp göreýle. Onam neme

Hawa.
Dü, dü, onda var adat edin, ondan hökmen adat edin, e, edin ýöne düýnki saladyňyzdan bar bolsa, işte açyr çykýandan da, däň bolýan gaýrat edin. Boldy. Dü, ýöne düýnki bolsun, bu gün svež bolmasyn. O, 32 brekden, ksanze de. Hawa, ýan gurbakal diýdiňiz-a şorja. Hawa, hawa. Ony şondan hem ýöne gazany bilen ugradaýyň, gaýrat edin.
Boldy boldy ördeňiz men salat edäýin hä içki salatdanam. Eý salfetka nämä gerek? Salfet salfetkada salaýyň onda. Boldy dolma.
Sebäbi ýok boldy indi ondan aňarda mardy da nesip bolsa zat etmeli. Şol nahary mardy iýmeli. Ha şeýlem ýa. Adyňyz näme doganym? Ne adyň?
Jan, seret, eee, Aýdaly gepleşigi bilýäňizmi YouTube kanaly? YouTube Aýdalyny bilýäňizmi? Aýdy Merdan alyp barýar. Men şu maşo gepleşikde otyryn nara bilýän. Ondan bara primoý efir gidip otyryn sen hem şuma. Ýöne şeýle bir bara şu näme gir gitdiň da indi biz şu maşyny ýalanyny bilmän jaň etdik diýsek hem hiç kim ynanmaýar o. Indi öz gaty sag bol. Janyň sag bolsun. Tamam işleň. YouTube YouTube hökmän Aýdalyň her nomerini görüň hökmän siziň sesiňiz bar. Ay ya.
Aktýorçylyk karýeraňda nähili kynçylyklara gabat gelip gördüň?
Dogrymy aýtsam, bäsdeşlerdim. Gaty arkaňa Emedilýän ýerler bar. Şol taýdan gynçylyk çekýän. Çekdim hem. Şolardan nämä garaşmalydygyny bilip bolanok.
Olary bimaza etjek bolsaň bar-a, diňe olardan üstün bolubermelidir. Aslynda özi üstün bolup başlanda başlaýan ekeni. Basdaş bolmaly däl-de, bäsdeş bolmaly diýilýär-de, ýaňy özüňden aýdyp geçdiň. Ýöne bäsdeş, bäsdeşlik bolmasa-da öňe gidişlik ýok. Ösüş hem ýok. Ösüş hem ýok. Öňe gidişlik ýok. Diýjek bolýan zadym şu näme bäsdeşiňem gowy tarabyny görmelidä. Şoňam gowy taraby bar, erbet taraby bar, dogry diýämi? Onda şondan hem özüňe gerek bolan gowy zatlary alyp galaýmaly. Aslynda netije-de şonda-da.
Özümizem şeýle kabul edýäs-de, gowy tarapyny kabul edýäs. Döwlet däde, şu köpçülikleýin işde biziň edýän işimiz köpçülikleýin döredijilik. Indi şul işde dörüjilik atmosferany nädip tapýaň? Şony nädip döredýäň, dörüjilik atmosferany? Ana özüňem bilýänsiň Merdan, o döredijilik atmosfera ýöke özüň ot bolup ýanaňda-da, hiç hili döredijilik bolanok-da. Onda şu wagt ikimiz diňe gürrüň edemizde-de, oglanlar kamera alyp durmasa, aňyrda oturanlar ýuwaş bolup bizi diňläp durmasalar, atmosfera döredip bolanok. Hawa, aňyrdaky oturan çaý demlemese, diýjek bolýanym, aslynda dogry zamçat etdiň. Diýjek bolýanym, komandaň ýerlikli bolsa, aktýorçylyk sostawyň Dogry gelse, onnoňam operatorlaryň dogry gelip seň etjek bolýan zadyň aslynda şu düşürilýän zatlaryň içinde operatoryň gaty ullakan demesi bar. Ol kadr saýlamaly, kadr nirden almaly. Şeýle bir şu işleşýän oglanlaryň bilen suratçyny alyp bereniňkiligiň wagt tapawudy ýok, haýsyny alaňda-da tüweleme gowy görýän tarapym nähili tarapym bar. Sen uje hamana sen sen düşürip otyrsyň welin ýöne olar gaýrat et döwletde diýeni birje sapar gaýtalap beräý. Gaýrat özleri eýýäm şoň içinde däraý bilen. Onuň şonda döreýär atmosfera. Şonda döreýär. Amana aý bolulaý döwletde de bolulaý indi wagt bolany öýe barmaly ýa-da çörek iýmeli zat diýip olar şeýtdirip sen gelýän nastroýeniýaňy alsa o taýda atmosfera bolanok. Atmosfera nähili döreýär? Atmosfera ine şu splatçonnost. Aktýor sostawyň bilen, ses režissýorlaryň bilen, soňra ses goýýaň, zat edýäň, onuň operatorlaryň bilen, assistentler bilen, operatoryň ýanyndaky oglanlar bilen, hemmesi şo jany-teni bilen bolanda, şonda şeýle bir atmosfera döreýär-de, Merdan. Şu sýomyşny plaşatkada-da ony aýdyp düşündirer ýaly. Meň pikirimçe, atmosfera döretýän zat, Jebislik. Onnoň sen şo taýda sagat üç boldy, on iki bol, bir boldy, bäş boldy, daň, daň atyp barýa. O zatlar hiç hili saňa bildirenoklar.
Aktýor bolmagy birnäçe ýyl bäri arzuw edip ýören oglan-gyzlara näme maslahat berersiň?
Öňüňizde maksat goýduňyzmy? Hökmä şo maksada ýetmek üçin jan çekiň. Şu wagta çenli ýadyňda galan sözlem, jümle barmy?
Ýaşyň ýetip, bir menzile ýetensoň, ýitiren zadyňy yzyňdan gözle. Perzentleň ýetişip, ata bolansoň, abraýyň ogul-gyzyňdan gözle diýen jümle bar. Şol jümle intägem toýlarda hökmän suratda aýdýan şo goşgyny. Abraýyň ogul gyzyňdan gözle diýlen jümle meni häzirçe ýadymdan hem çykan çykmazamyka diýen. Gaty gowy gördüm.
Döwlet däde, Wetçikdäki pompaň obrazy, roly, personažy nädip döredi? Aýdaýynmy? Aýdaýda.
Ana ol

Sen näme menem awadan? Na, indi näme soragyň mapampa? Şol neme, ýaňky soragym-da. Indi şul obraz Aha. durmuşda barmy? Edin özi ýok. Ha, oýlap tapdyň. Oýnatdyp.
Pompa adyňam Tokar bolansoň goýduňmy?

I şo kinoň içine on sallyda men seň maşynyň meň nämäm bilen işläp ýörendir o pompaň meni uratdy maro men saňa diýdipdi. Ey baý diýdim bag berdiň de berdiň bir pompany iş bolduň owara diýdim de ondan soň pompa boldy da gala aýtdy. Şul obrazyňda çagalar seni şeýle bir söýýär. Çagalara bir zatlar aýdyp beräý. Et sagynyz isleýäňizmi et meni guşum bilen aýlajak bir nemäňiz bara. Aý däde bagyr boý aýtdy boý aýtdy diňlemedim da bara. Näme aýtdaý?
Näbileyim men diňlemedim da.
Adamlary ýylgyrtmak, güldürmek aňsatmy?
Adamlary ýylgyrtmak, güldürmek aňsatmy? Ol güldürdeý niwa güldürip bolanok, ýylgyrdaý niwa Merdan jan ýylgyrtyp bolanok. Ýöne her bir adamyň her bir edýän işi ýa bagşyň ýa artistiň bir zady ýerine düşende onda adamlary güldürmegem gerek däl, ýylgyrtmak öz özünden tebigy tarapdan ýerine düşse, obraz ýerine düşse, söz ýerine düşse, Kadrlar ýerine düşse öz-özünden ýylgyrýar hem adamlar gülýär hem. Meň şu adamlara men öz muşdaklaryma etjek arzuwym elmydama meň muşdaklamyň türkmen halkymyň ýüzünde ýylgyryş bolsun, şol ýylgyryşlarada men sebäpkär bolaýyn. Aý berekella.
Aýdaly, köne kinolarda saňa surata düşmäge bir mümkinçilik döredilen bolsa, berlen bolsa, şol kinoda Kimler bilen we kimiň roluny oýnap düşerdiň? Saryga Rif bilen düşerdim. Gowy görýärdim şoň obrazyny, şoň roluny, şoň ýerine ýetirişini. Ol diňe arzuwda galdy mende. Aýgytlaýardy. Aýgytlaýardy kinofilmde. Ine indi Döwlet däde aýdally, Hawa, ýok rubrikasy. Rubrikany öň gördüňmi? Gördüm. Başladyk onda. Geldi.
Sen köne adammy?
Hawa.
Myrat Mollany tanaýaňmy?
Ýene bir gezek. Myrat Mollany tanaýaňmy? Aýo.
Gülkünç jogap berýändiň.
Tanyşyň dälmi?
Hawa.
Sen özüňi ýyldyz duýýaňmy? Sen özüňi ýyldyz duýýaňmy?
Aý, ýo. Özüňi ýyldyz duýýaňmy?
Hawa.
Nähili?
Nähili diýdiň şu mal? Ýöne öňe çäk gelmelem o.
Bir porsiýa mantydan doýýaňmy?
Ýok. Dogrymy näme? Gülmediň. Öýlenenmi?
Sen öýlenenmi?
Ýok.
Öýe geljek hälli gaýdypsyň öýdýän-ä. Bir ýerlerini gelnejem görse näme etjek? Eşde bak. Men keşke aydım dinledim diyecek mi? Töwella baryp gördüňmi?
Serýoz dorag mı näme ýüzüňi? Awa. Bak gördüň ha? Awa.
Hezilmi?
Ha yok.
Näme karowlu? Toýdan kowlup gördüňmi?
Aw. Näçe gezek?
Aw aw. Köpmi?
Aw.
Diýämi karo. Baran ýeriňden kowulyp börsüňmi ýa?
Öýdäki men hiç zat eşdemok durna. Tenlik ten bilen neme gabalaşykly bolaýmadym. Şäher ara taksyçylyk edýäňmi? Aw.
Bu.
Eşegiň bilenmi? Aw. Gepleşikden soň öýe baryp ýatjakmy?
Ýok. Uruş soň menden galarsyňmy?
Hawa.
Basarsyňmy?
Ýok.
Sen Aýyň ýanyndaky ýyldyzmy? Sen Aýyň ýanyndaky ýyldyzmy?
Aýda ýaşaýaňmy?
Nädip bilýäňaý? Ýok. Sen Aýyň ýanyndaky ýyldyzmy? Aa.
Aram-aram suwa düşýäňmi? Ýy.
Haw. Şu gün suwa düşülgimi? Dodagyňy dogry gymylatsana Merdan, men şondan indi men otyr. Awa. Aram aram suwa düşýäňmi? Ýok.
Ýa-ma karaýmy?
Aýda bir gezek suwa düşýäňmi?
Ýene bir gezek. Aýda bir gezek suwa düşýäňmi? Ýa. Eger-de ýene-de bir sapar öýlenmäge rugsat berilse, öýlenerdiňmi? O, o diýen bolup otyr, Wandam ýalak bolup.
Näme edýär kary?
Döwlet däde, şu ýaşdan soň gerekmi şu zatlar?
Ýok.
Näme gerek? Hawa.
Hawa.
Dädeň pahyr baý aýdypdyr, baý aýdypdyr. Näme üçin diňlemediň? Diňlemänsiň-a?

Biziň durmuşymyz gaty gysga şu zatlara sarp etmek üçin. Näme zatlara?
Biziň durmuşymyz gaty gysga şu zatlara sarp etmek üçin. Pul bolaýmasa. Gepe sarp etmezdim. Gybata, gepe. Hiç bir sekundymam, bir minudymam ýa bir nerwimiň birje öýjügini gep, gybat üçin sarp etmezdim. Sarp ederdim diňe gelejek üçin, ogul-gyz üçin, sungadym üçin, döredijiligim üçin sarp ederdim. Şonuň üçin Merdan ýaşlarymyz bar, gelinlerimiz, gyzlarymyz bar. Size ýüzlenjek bolýan pursatdan peýdalanyp. Hiç bir berlen gysgaja döwri, şuňňaljak döwri gep üçin, gybat üçin ýa-da bir ýaman niýet üçin, göriplik üçin birje sekundyňyzam sarp etmäň. Döwlet däde şu durmuşyň manysy nämede?
Haçan manyly bolýar durmuş? Haçanda işe howlugyp gideňde. Işe howluk, höwesli gidýäýin-ä. Sagat alty bolýar-a. Howlugyp öýe gaýdýaň-a. Töwer-ýaryňy görmän-ä, çagajyklaňy görmän-ä. Öýe howlugyp gitýäň-ä. Ana, durmuşyň manysy şondam galýan. Bagyt bi?
Söýgüdir.
Agzybirlikdir. jebislikdir, ýurt parahatçylygydyr. Gelejege bolan umytdyr. Geçeni geçdini bilmekdir. Çaga bolan, enä bolan söýgi, watana bolan söýgi, öz alyp barýan käriňe bolan söýgi. Aýdaly gepleşige bolan söýgi.
Pompa bolan söýgi muşdaklardan. Diýiň, ýaňy alyp barýan işiňe. Esasy we dogry aýtdyň, Merdanjan. Esasan muşdaklara bolan söýgi. Şo zatlar bar adam Iň bagtly adam birim kanyň.
Edil şu wagt Aýdala tomaşa edip oturan muşdagyňa näme diýerdiň?
Aýdalyň indiki sanyna hökmän tomaşa et diýerdim. Merdanjan alyp barýan işiňde ullakan üstünlik. Elmydama üstünlik hemraňyz bolsun. Ojagyňyzda agzybirlik bolsun. Janyňyz sag bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun Allajan. Şular ýaly mümkinçilikleriňiz bar. Şular ýaly asuda asmanyňyz bar. Diňe döretmeli. Şeýle bir söhbetdeş boldum sen bilen. Aý, men şul oglan bilen bir söhbetdeş bolsam diýip arzuwym bardy men. Geçen saparam bilen bir çalarak gürrüň etdik. Gaty gowy görýän alyp barşyňyzy, režissýorlaň maşgalaň dälmi? Tüweleme, görýäňmi, uje semýaýny biznes-ow siziňki ow. Diýjek bolýarym, näme, sizem ine, näçe artistlerimizi, näçe ýyldyzlarymyzy we şolar barada maglumaty halk köpçüligine şeýle bir tertipläpjik bir ýetirip bilýäňiz däli. Onuň üçin gepleşigiňize gatnaşanyma men begenýän, dogrymy aýdaýyn. Men birhili içim döken ýalam boldum-da birhili. Ynha saňa geljekde uly uly üstünlikleri tüýs ýürekden arzuw edýän elmydama şu muşdaklaňňy elmydama ýylgyrdyp güldürip gez täze täze rollaň obrazlaň kän bolsun arkadagly ýurdumyzda arkadagly serdarly döwletimizde hemişe üstünlik hemraň bolsun maşgalaň abadan bolsun. Sagja bol Merdan. Sýomka gidip duran wagty şu ssenariýadan çykyp, roluňdan çykyp,
Woý.
Çydamaz öýdýän. Seni okatsalar aý öňki ýylyňdan tapmaýarsyň.
Biz uje ýadadyk ýöne operatorlarymyz barda suratçy studiýalar şolar aňyrdan nädä Döwlet däde şu çagany ýene birje gezek gaýtalaý diýýärdi sen uje ýadadyň da bilýäňmi şo Döwlet däde şu çagany ýerini täzeden alaýla ýaňkyja ýaly. Ýene-de. Ýene-de birje sapar gaýdalaý. Gaýtalaý gyn görmeseň diýýär. Wo wo wo gülýär.
Wo wo wo gülýär.
Aýdym badamy içinde? Şony gaýtalar ýaly edip goýa. Halk aýdym diňledi oturyber. Ýöne beren jogabyň üçin soň menden gaty görmegin. Eý şondan gorkýan nalan. Ýöne neme öýdäki bilen baglanyşyk sorag ýok dämi içinde? Hiç hili. Hä boldy onda. Ýöne öýlenjeg-ä diýdim. Näme?
Kime?
Ýene bir gezek öýlenmäge rugsat berilse öýlenjekmi diýsem hawa diýen bolýaň-a. Nätdiňi? Hawa.
Aý.
Meni bagyşla diýen bolsa. Näme diýýän ýa?
Gül magazyna gelýär diýýär-de biri. Onuň bu gülleň bir ajaýypdygyny diýýär diýýär-de, onuň gülem gül satyp duranam bir bir ýaş gelin eken-de. Bir alyp bu güllerden bir söýgüliňe beräýseň diýipdir-de. Waý, agam jan, näme gül ýaly görküňiz bar, gül ýaly syratyňyz bar, Allaň beriň-dä söýgüliň. Wah, berjekli aýalym rugsat berenok diýdi. Mikrofon gaýyp bolýar saklama. Ine-dä köne adam. Aý, bolly-da, gül. Ýok, häzir birden gülsem batar ýaly. Şuňa basylýarmyş.
Öçürip goýberäýme birden. Olmaly. Gürleşme kamerasına bat bat ya. Ondan bilmedim ben bunu. Biz bula varyantta. Ýeňlän ýaly boldum-da ene sen bilen. Sag ol, Aýdaly ýeňledi-ýa-da.